Rojekê zilamek hat ba Nebî Mûsa gotiya Nebiyê Xweda Ez dixwazim tu ji min re dua bikî ku ez ji zimanê ajalan fêm bikim û ji rewşa wan ders bigirim bibim mirovekî baş. Nebî Mûsa jê re got, Tu bi xebera me bikî dê di dev ji vê xwesteka xwe berdî û herî karê xwe bikî. Barê ku tu nikarî hildî ser milê xwe, hilnede. Ev rewş ji bo te çêtir e. Vî mirovî ew tişt dabû ber dilê xwe û nedixwest jiya xwe bê xwarê. Ji ber vî qasî guh neda gotinê Nebî Mûsa û jê re wiha got, Goya Mûsa, bihêle hema hinekî bi kêmanî ez ji zimanê dîk û kûçikê li ber deriyê xwe fêm bikim besî min e. Her çiqas Nebî Mûsa hewl da ku mêrik ji vê daxwaza wî dûr bixe, mêrik dev jê berneda û ji bo hînkirina zimanê ajala pir li ber xwe da. Li ser vê bergeriya zêde Nebî Mûsa nexwest wî dilşikestî bizivrinne mala wî û ji bo vê pêşniyariya wî ne di cî de bide berçavê wî, destê xwe vekirin û dua kir. Goya xwedayê xwedî erd û asîman a. Tu zimanê ajara bi vî evdê xwe bidî hînkirin. Diayê Nebî Mûsa di cî de hat qebûlkirin. Mêrik hînî zimanê ajara bû û bi dilekî xweş û bi kêf rabû çû mala xwe. Dotra rojê dema ku xizmetkara sifra xwarinê raxistin û çûn û hatin, pariyek nan li erdê ket. Dîk reviya hat bi lez nan ji erdê girt. Kûçik wê rojê bêpar ma û ji vê tevgera dîk hêrs bû. Jê re wiha got, Hey dîkê bêşeref, ev kiryara te ma tiştekî qenc bû ku tu rabûyî te ev pariya nan ji ber min hilanî, ka bêje, Tu dikarî hem ceh û hem jî genim bixwî. Ez li ber vî xanî ji nan pê ve tiştekî din naxwim. Çima tu rabûyî te ev rizqê min ji ber min hilanî? Dîk bersiv dayê got birayê kûçik xwe neqehrîne. Erê tu rast dibêjî lê sibê kerê xwediyê me wê bimre dê baş têr bibî bêhna xwe fire bike. Mêrik ev guftûgoya kûçik û dîk seh kir. Fêm kir ku ker sibê dimre. Hema rabû çû sûkê kerê xwe firot. Serê sibê mêrik hat dîsa guhê xwe da wan. Meraq kir bêka kûçik û dîk wê li ser çi xeber bidin. Kûçik ji dîk re got, Ka te digo sibê ker dimre û tê têr xwarinê bixwî. Eva rojek derbas bû lê deng ji kerê nehat. Dîk got, Birayê kûçik, Ez derowa nakim. Ker mir, lê li ciyekî din mir. Ji ber ku xwediyê me ker birsûkê firot, li wir mir û haya me jê tune. Lê dîsa jî qet xema nekişîne. Mizgîniya min li te, sibê hespê xwediyê me jî wê bimre. Wextê hesp bimre, hûn ê zêdetir goşt bixwin. Mêrik dîsa ev gotina kûçik û dîk bihîst, rabû çû hespê xwe jî firot. Zilam bi hînbûna zimanê heywanan pir kêfxweş dibû. Difikirî ku bi vî awayî dikare xwe ji xesarê mezin dûr bike. Dotira rojê serê sibê mêrik hat wekî hecar guhê xwe da wan. Bi mereq guhdariya wan dikir û digot ka wê îro li ser çi bipeyivin. Kûçik ji dîk re got, Tiştê te got îro jî nebû. Bawer ke hema te dest bi derewan kiriye û tu min dixapênî. Dîk bersiv da got, Na, na, bêguman ez derewan nakim. Ew hesp jî mîna kerê mir, lê xwediyê me wî bir li sûkê firot, Dîsa heya me jê nema. Kûçik ji ber ku her du cara firsatên mezin ji destê wî derketin pir xemgîr bû. Dîk got ka vê carê jî bêhna xwe fireh bike. Sibê xulamê xwediyê me dimire, ji bo xatirê wî helawa mirya û goştên nekelandî wê bê belavkirin. Em ê têr bixwin. Mêrik bi bihêsna vê axaftina kûçik û dîk xulamê xwe jî bir bazarê û kêmbeha wî firot. Di rê de ji xwe re digot, Baş e ku ez hînî zimanê kûçik û dîk bûm. Bi vî awayî ez gelek ji zerar û ziyanê mezin rizgar bûm. Mêrik car din hat goyê xwe bida wan ka vê carê mijara wan li ser çi ye. Kûçik û dîk dîsa di nav hev de axivîn. Kûçik vê carê ji dîk pir hêrs bû. Got dîkê derewîn, ka vê carê xulamê bimra. Me xwarinek baş bi xwara. Te bi rojan min bi van derewên xwe mijûl kir, ma ev ê ji te re bimîne. Dîk bersiv da, got bi rastî ez derewan nakim û ez ne derewker im. Ew xulam jî mir, lê li vir nemir, li ciyekî din mir. Xwediyê me ew xulam jî wek kerê û hespê bir sûkê û firot. Lê belê ne rast bû ku wan bifiroşe. Ew ji xwe re dibêje min karekî qinc kir, lê ji bona wî xesaretekî pir mezin heye. Kûçik got, Ti çima wisa dibêjî? Xesaret tenê li min bû. Ji bona wî kar e û ne zirar e. Dîk got, Wisa nebêje, êdî dora mirina xwediyê me ye. Eger ker nehatibûna firotin, ew teşqelê ku bihatan serê kerê dê qeza û bela ji xwediyê me bibira. Piştî ku ker firot, Ew teşqale wê bihatan ser hespê wî. Piştî ku hespê xwe firot, vê carê dora xulam bû. Dema ku ew xulamê xwe jî firot, dê tengasiyek were serê xwediyê me. Niha dora me ye, sibê ew ê bimire, em ê têr bixwin. Zilam dema ev xeberdan bihîst, axînek kişand, got wey, wey, min çi anî serê xwe. Lê êdî poşmanî û axîn bêfeyde bû. Ji ber vê yekê wî zilamî bi canê xwe berdêla çavbirçîtiya xwe da. Gelî birana, ev çîroka xeyalî dide fêmkirin ku mirov divê tim û daîm li pêşiya xwe binêre û xwe nexe bin barê giran. Tiştê mirov eleqeder neke, divê mirov li pey wan tiştan nekeve. Şîreta min li we ev e. Çi zanîn be, mîna ilmê qederê, çi sinet be, mîna şifêriya balefirê û çi jî karekî din be, dema te eleqeder neke, li pey nekeve, ya na baş zanibe dawiya te jî poşmanî ye. De bimînin di xweşiyê de.